Awle thlirtute ka lo lawm leh vek chu hei Davita thiana chung changa thianpa an kawmna hi ngun takin kan ngaithlang a, enge thil dik loh lai mi dang dangin an kawmna ah-- A thusawi hi a hrang chi hrang hrang hian a sawi a hei tak hi a rinhlel a kai nei a ṭhenpa hi chuanin ruk ru dik tak te hi an chhui chhuah hma chu thu imm kan chhui zel anga hemi thu hi mi chanchin hi ka rawn tuam zel dawn a ni paw chu ni se David a ṭhenpa duhsakna an kawmna hi an ngaithla cheng ila.
hian David-a thianpa VDP na an koh tel bulah ka awm a, a ni hianin khami zana thil thleng ni sawmpariat December ni sawmpariat zana thil thlen dan te an koh dan cheu leh a in thil tawn ang ang kha min han hrilh la.
David, U David-a kha a hnathawk bang kha a rawn chhuka a rawn leng kawi thin a, Chuan i khami kha kan inzui thla ta. Zuin tur deuh khan kan inzui thla a mahse amah khan i rawtna kha a siam avangin VDP ah VDP ka ti i Pastor quarter chhungah khan kan lut ta. Kei kha chu ka hlau kha a chhak deuh hlekah khan ka lo an nghak ta a, a rei vak lo hnuah khan a rawn chho a rawn chho leh ta chuan kan haw chho kha kan inthen a, in ka thleng kha ka inchaw ka ei a, ka ei kham hman lo teh ah khan VDP in min rawn hruai ta a tikhan
inchhungah chuan i lut ve em? Ngai lut ve lo, a chhakah ka lo nghak a maw. Chuan hall ah khan min hruai ta a, chuan thil kha min zawt fiah ta a, min hlep nghal deuh bawr bawr mai kan tawng rual khan maw lei ah khan kan pahnih khan kan hmu dun deuh ber mai a, ka tah khan min hlap rawn a. Lukin ka lo pawt zet lawk che a, pawisa kha cheng sihni leh sang. Pakhatna sawi naah chuan a hrichhing ten Davita leh a thianpa duhsaka hi zun in dun tih te kha a nia amarawh chu hei a rawn sawi lo tlat mai a khami chungchang kha ma amarawh chu nakin deuh a rawn sawi maithei bawk a ngaithla chiang zel phawt ila a thil sawi dan hrim hrim hi a confuse lo tih a hriat a a thianpa hi rinhlelh hi a kai hrim hrim a ni pawh chu ni sela ngaithla zel phawt a.
Bawr vel niang khan an sawi ta a, pawisa chu i hmu em? Ai hmu ve lo a. Awle. Chuan i chu sawi leh sawi hnu min hlap ta bawr bawr a, i a na kan tih pawh khan min hlap a, chuan ka nu te hian rawn kal ta a ngaihdam te khan rawn dil a, chuan chumi hnuah khan u Devi kha chu a chauh tawh hnu pawh khan mi mit Nga ruk vel khan chawlh tir a, chumi hnuah pawh khan an hlak zel a, chumi hnuah chuan minute nga ruk vel bak an chawlh tir lo ang, a na tih pawh khan an hlap a, ka pumah an hlap lai chuan VDP office chhunga kan awm lai chuan vawi thum vel vawi hnih vel a zuk luak ta a ni. Chumi hnu pawh chuan reilo te darkar chan ve pawn chawlh tir lo, reilo te niang an hlap an hlap chhunzawm leh nghal zel a tikhan. An chuan nangmah chu an an khawih tawh lo che tiin a mi. Khawih tho e.
Khan kan pahnih khan min hlap dun a, min hlap rawn ni deuh ber mai, tu tu nge pawh min hlap, a hre chiang chiah lo, VDP ho kha chu a ni ngei a. Pakhat hian sawi naha chuan hrethiam ten nge zu en fiah te khanin thil zu sawi zu sawt fiah te khan an sawi dan a chuanin amah hi chu an chhuah tir daih bik tih kha a nia amah erawh chu hei thianpa hi a thil sawi hi a danglam zel mai an a kawmtute hnena a thil sawi hi rinhlelh emaw hemi--

Khawitlai tak. VDP office chu. Chu
dar riat la ri lo mai thei tiang velah chuan sana ka lo en bik lo nen.
I nu khanin dar hnih dar hnih leh chuan ve bawr velah thil inah ka ei pui a a ti a. Inawm rei viau a ni maw?
Umm.
Awm rei aw. I taksa khawi lai lai nge nang tunah nai neih? Hei ka awm chhung hi thawk zawng hian min kal a, han kal a, han hah deuh chang te hian min rawn kal a maw?
A then pa hi an hlap char char ang hian a sawi a, hei hi an hlap char char lo a, a hre chiang ten a sawi dangah chuanin amah hi chuanin a sawi dang lam leh daih mai nei, a kawmtu chi hrang hrang an awm ve nuk tawh a mah hi, nusa ka hi. Enge thleng zel dawn tih chu ngaihla zel phat ang.
Chuan ka hnu zang a vel ka zak thlar vel hi an la thla bawk a, ka ke phah nen ka kut zung te hi a ruh hi khawi mi le aw ka ti a, ka kut zung aw a vung bawk a lam leh lam in. A ni leh i awm a na chhan chu enge? Ka hre bik lo ka ti a, a rem rem lai kha mi rawn vup pawp pawp a. Khami min vuak vang khan i deuh ber maiin ka hria.
A sawi rem em? Ka hre chiah lo a, pawisa chu i hmanpui em? A hmanpui lo a, i sang khat chu min pe maw? I chu chu i pawna ka lo nghah daih vang khan a ruk chhuah ngei ngei ngei lo kha chu ka chiang em em bik lo. Pawnah khan a luh lai kha chu ka hmu bik lo maw? Ih, kha ti kha mi luh kan tum kei ka hlau thawng, ih, ka lo an chho daih kha nia. A hun kawmna kha chuanin a u khanin pawisa pek tur pawh a neih loh thur leh a ruk loh thuang kha a sawi a. Amah erawh chu a thianpa hianin Dawt a sawi em ni aw tih theia aw kha chuanin dawt a sawi a rinawm chiah lo a ni a aw hmeichhe an kamna kha chuanin David-a a thianpa David hi a mawhpuh deuh vek mai a hei a film ang hian a insawi a amah hi rinhlelh a awm riau a ni pu chu ni se a ngaithla zel phawt ang.
Tinge zukchek kha ka hre bik lo maw? Umm. Ni dangah in inkawm thin em? Reng reng in. Aw, tun hma chuan ka inkawm thin a, tun hnaite hi ka inkawm em em lo a, chumi sawm pariat zan chu ni mai ka in zuih a, ka in tawp zan chu.
David-a thiam pa chu tikhan kan han kawm zo a ni a, Pastor te, VDP te, YMA lam te leh MHEP lam te pawh an biang biak kha kan han duh em em a, ama ruah chu hun te an lo nei lo va, tin a.
Tiang an khawchhung a mi an veng mi a ni leh nghal a, khatinga biang biakna hun pawh an neihsak lo chu. an buai ve hle ni tur a ni hemi chung chang ah hian a enrawlh duh lo a nih a rinawm a pawh chu nise ka tih ang lo chu kan va hre ching lem lo a ngei dan te comment section lamah an rawn sawi ve dawn nia David a hian pastor quarter ah lut in pawisa rawh chu ni se VDP ho in an dawp vuak lai khan a sawi chhuak em em ang duhsaka pawh hian a zep pui hauh lovang an vuak dawp lai pawh a sawi duh lo. Tuna taka a sawi leh khi chu thu va ek awi awm lo lutuk. Duhsaka khian Davidan cheng sang khat min pe a ti bawk a. Amah khi, Rukru, in thu rualpui khi asin man se la, tang rawh se, tiin pakhat hian a rawn sawi a ni. Davida thianpa Duhsaka thu sawi in kalh a tam hle mai a, hetah hian mi pakhat pa pawh hian tiin a rawn sawi a ni. A thu sawi hi a inkalh vek, kan lut a ti, a chang leh pawnah ka lo nghak a ti thul. A chang leh a luh leh luh loh chu ka hre lo a ti thawn. Sang khat min pe mahse a ruk a nih leh nih loh ka hre lo a ti thul. Amah hi a dik lo a nih hmel. A sawi dang dang a, kan lut ka hlau a ka lo nghak, a luh leh luh lo ka hre lo a ti bawk si. A thusawi hi a inkalh nuai mai a, David-a thianpa duhsaka hi chuvangin rawnhlelh hi a kai a ni. David-a thianpa hi thuneitu lamin dawp sela a rutu dik tak hi hriatchhuah theih a nih ka ring. A thianpa thih hnuah hian a chhia zawng zawng hi a puh deuh vek niin ka hre hlat. Runmawin an kawmna ka lo ngaihthlak atang khan tiin pakhat hian a rawn sawi ve bawk a ni. Hetah mi pakhatin thamna a dawng tih a chhi ang tin a tawng dan atang hian a hriat vek. A tawng huai ngam lo chuan kan lut a, kei chu ka hlau va. A chhakah ka lo awm a tih te a ni nawk mai. Police-in vawi hnikkhat beng sela a sawi leh zung mai ang. ten awm lutuk tiin pakhat hian a rawn sawi nei. Duhsaka thusawi hi a inkalh nuai mai. Amah hi police thiam takin dawp sela, chuan a thusawi hi kawi thei chauh ang. Sang khat min pe. Ka nu ka pe teh a ti tawh a, a nuin min pe lo a ti leh bawk si a, sawi dawn chuan a thusawi hi a inkalh a tam mai, tiin pakhat hian a ngaihthlak chin avangin a rawn sawi ve thei bawk a ni. Duhsaka thil sawi hi ka ring hlelh riau a, a chhan chu Pastor bedroom a amah chiah an hruai bik dan atang khan Pastor te hian thiam chan duh vangin Duhsaka hi an dawp a ni sia a tak ang thei tur berin thil an sawi tir velah ka ngai, Davita khan ru tak tak se thih ai chuan a pe let em em ang tih hi kei chuan ka ring tlat tiin hmeichhe pakhat hian a rawn sawi ve bawk a ni. Awle, i ngaih dan te? Khami thil chungchangah khanin rinhlelh a kai riau mai a, a thusaiin ka la tam sia. In rin dan, in ngeih dan, thil dik nia in hriatte comment section lamah in rawn sawi ve dawn nia. Kha tih chin zawng khan i rih phawt teh se, mangṭha vek u le.